okay guys uh, mari na mina lo ka nsimbi ne hi wona nkarhi wa ku ni mi update nakambe lowani loko a tshamini guys a chava coronavirus ni vona vuvabyi lebyi va byi vitanaka um eh, va byi vitanaka eh, hunter virus lebyi se already byi nga dlaya n'wana na wun'we a china um munhu wun'we u fini hikwalaho ka vuvabyi lebya hunter virus vuvabyi lebyiwani guys i vuvabyi lebyi byi byi ti komba ku ingari byi yo create-iwa kumbexana ku group-ana kumbexana ku lwela um ku wina america loko mina ni langutisile ni nga tivi ku mavonelo ya n'wina ku ta va mavonelo ya njhani machina ma tikomba i nga ri leswi nga endla ku ri va khosa khosa ngopfu vuvabyi lebyiwani timhaka ta ku lwela misava loko mina ni langutini mara laniwani a ni la ku mi tivisa um vuvabyi lebyi hunter virus Ni vona van'wana va tsale ku man dies from antivirus in China all you need to know about the virus and how how it spread uh, and fulanga information hinkwayo laniwani mara ni ta va ni kha ni mi update hi ku famba ka nkarhi hinkwaswo mi ta va mi kha mi swi kuma la ka channel leyiwani eh, se guys lexi ni nga ta mi byela xona i ku hi nga byi nyazi vuvabyi lebyiya bya coronavirus hi ku sweswiwani hi lexi nghonghomani xin'wana va xi vitanaka antivirus lexi tikombaka i nga ri na xona xi ta ku moxeni so a hi ti hlayiseni hi ya mahlweni hi ndlela yaliya hi ti hlayisisa hi swona hi nga heli matimba guys vutomi bya ha ri kona xikwembu xa swi tiva ku ri xi endla yini hi nkarhi wa xona xi tiva leswi xikwembu Xikwembu hi xona xi nga pulana swilo ku sukisela khale ku ri hi nkarhi wa so ku ta va na xa so so n'wina mi khongelaku guys loko ku ri ku tikereke va mi yimisa tikerekeni ku fana na hina Sunday va nga hi tlherisa va ku vanhu lava nga kerekeni se va tele hi kombela mi tlhelela kaya a swi vuli ku ri loko ni tlherisiwe kerekeni Xikwembu a xi ni lavi ne Xikwembu xa ni lava. ku tlherisiwa ka mina ekerekeni ni fika ni nghena ndlwini ni khongela vurhongo bya mina byi kota ku va kahle and guys loko mi khongela u nga khongeleli wena self ku ri mina a ni vi kahle khongelo ku xikwembu ni kombela u twela u hi hlayisa hinkwenu eka vuvabyi lebyi coronavirus na byi na vuvabyi bya hunter virus lebyi hi byi vonaka byi nga wu ngheneni hi nga tivi ku sweswiwani ku ta ta na bya yini vuvabyi hi nga tivi kumbexana ku ta va na changani virus ni nga tivi guys so ti hlayiseni mi ya mahlweni loko mi nghena tixopeni ku na lava vakani vo loko va nghena tixopeni vona hi ku va tlakulela tinsimbi um munhu loyi a sprayaku laha xopeni i munhu wa xi wa xisati i wena hi ku tlakulela tinsimbi u munhu wa xinuna wala ku spreadiwa so please guys um pfumelelani vanhu lava ve le tixopeni laha hi nghenaka kona va mi chela chela spray sweswiya lexi mi fanekelaka mi nga xi pfumeleli hileswiya swo mi ta nyikiwa timask hi vanhu lava mi va kumaku mapatwini n'wina mi nga na timovha um sweswo swi khosa rifu so mi nga endli swo fana na sweswo mi ta tikuma mi luzi hi swo tala vanhu va luzekeriwini um va dronkeka lomu magondzweni hi timhaka tete so guys a ku ti hlayisiwi un'wana na un'wana vutomi bya yena byi tiva ku lebyi vutomi bya mina loko ni fa na ha vuyi so mi nga rivali ku subscribe guys guys eka lucas at